Aparte di hende, mi ta kere tambe, por ehemplo, ya, kachó ta un enemigo, bon, no èk bo bisa kompletamente natural, pasobra kachónan ta animalnan doméstiko. Esei ta juist den bisitario di hende así ku esei lo ta e kaso. Pasobra ya, nan tambe ta kuminsá koba hopi, anto ya, destruí nan hòlnan. E bestia introdusí ku ta malamente hasí ta e boa. Boa ta ambit un problema ki nan na Aruba i esei ta un di e bestianan, di e enemigunan grandi. Esei nan ta drenta buraku i kome tur kos ku tin karni.

Un shoko no ta kambia teritorio unde ta buska su kuminda. E por kambia di kas òf nèshi despues di algun tempu, pero lo e no bai muchu leu for di su kas bieu. Estudionan ta indiká ku konstrukshon di kas na kantidat tin influensia riba e mudansa di e shokonan. Den kurso di añanan nobenta a nota ku e animalnan ta muda mas pa direkshon pariba. Hopi biaha e bestanan ke semper nan tabata di nan teritorio ke all of a sudden nan a haya un bisiña nobo aki nan. I bo ta repará tambe ku nan no ta besta ku nan ta lanta bai. Nan ta keda enan pasobra nan por biba masha bon mes den serkania di hende i. Klaro, si bo tin hende ku ta biba nan, bo ta sigur ku ya, bo tin sushi, bo tin ongedierten ta bin, bo tin, ya, laga dici raton, jaca. Tan ten ku hendenan no èk molestia nan, nan lo keda trankil di nan. Na Merka, ora un shogo grita, hende mester kontest'é bèk. Si no. E ta nifiká mala suerte. Pero si no hasi esaki, hende mester kita su paña i bisti esaki bèk drechi pa robes. Shoko ta aktivo anochi. E ora ei e ta buska kuminda. Pero esei no ta nifiká ku nan ta drumi den dia. Durante dia, e parha ta keda serka di su kas pafó. E ta tira bista riba su teritorio, ta yama e uitkèkpòstnan aki porch òf veranda. E piedra ku e ta para riba ta blanku. Tur dia e ta para ei riba, tur dia e ta hasi su hasi ei riba, e ta keda manera un punta blanku. Basta grandi y ya, yo Romy ta bay rond ya mes ora pa e island bal. Den temporada di bruimento, e tata ta esun cu ta cuida e neishi y ta trece e cuminda. Mi ta kere eigenlijk zij ta haci un choco echt unico y aparte si bo ke compará tin kimas por ejemplo cu nos senan humano ku den nan temporada di reproduccion nan ta busca nan pareha y hopi biaha nan no ta keda hunto solamente djis pa e temporada di bruiso pero mas aleu tambe tin biaha hasta pa bida largo. E shoku di nos. Mayoria biaha ta pone entre dos pa sinku webo, ku no tur ta nase n'e mesun momento. E webonan tambe ta por wòrdu puni despé di kada pas un dia, probablemente nan nan ta sali tambe accordingly, no? I un kos kruel pero esei ta naturalesa, si bo no ta tin forsa, so su di un òf di e sinkunan dos ta swak, nan ta muri, nan mes ta kome nan. Tantu bal bo tin sinku, por ehempel, ku ta midioker, Cu ok, tur, laga mi su tur, tur a sali. Si un algo pasa, un cos chikito mes, e por afecta nan hopi mes. Cu men e ora probablemente bo ta keda cu niun. Cu men miho e un of dos cu eigenlijk lo bay reproduci aki un poco aña pa bo tin echt un, un, un voortzetting di, di e geslacht. En bes cu bo tin cinco di nan cu nan no lo make pa reproduci nunca. Nan ta kaba kuné di biaha, pasobra e tur lokual nan tristi na mundu mester ta firme i kla pa por para riba nan pia despues di tempu. E shoko ta un animal endémiko di Aruba, un espesie úniko ku a sirbi pa dekorashon di artefakto indjan. Pero mesun misterioso ku e animal ta konsiderá, mes un misterio ta kiko eksaktamente e shoko a nifiká pa e arubiano preistóriko. Pa e arubianonan prehistoriko mi ta kere ta boko difisil pa bisa, pero ku e tau ta tin un signifikashon spesial ta sigur, pasobra ku e abitantenan aki na Aruba nan tau ta biba hopi serka di naturalesa i lokual nan opservá masha hopi mes loke ta pasa rònt di nan, anto. Sierto animalnan i kosnan ku sigur ta ta un ròl importante den nan bida, nan ta ta usa den nan dekorashonnan, di nan serámikanan, di nan pinturanan. Si mester kompará, por ehèmpel, otro animal ku ta aparesé riba e serámika òf e dekorashonnan ya, ta e dori. Pero si esei sí nos sa, dus ku E tauta tin un significacion pa indianan cu lamis sa tanto dus di bida como di morto. Na Grecia antiguo, a duna honor na e shoko dor di a laga e imagen dje parha dorna e monedanan. Na mesun forma, Evelino Fingal kier a duna e shoko honor Dor di represent'é riba e biyete di sinkuenta florin. E show ku ta ta spesial den e serie poni huntu ku e dori e kaskabel ku ta animalnan endemiko di aki na Aruba i ku lan bisa bo por bisa ku di tempu di e promé abitantenan ya kaba. Tabata aparesé aki na Aruba i tabata hunga un ròl den nan bida diario. Anto pa trese e relashon entre dus e habitantenan awendia aki na Aruba i e promé habitantenan, Mahaya ta lo trata hopi bon. Diariamente ora cu hendenan tin e billetenan den nan man, nan corda dus di di la misa kico tawata tin antes aki na Aruba. Apesar di e desaroyo grandi ariba Aruba, e populacion di Choko

Ta poko arubiano a mira un shoko den rialidat. Kon mi sabi ku henter ku no konosé e parhenan tawatinni un skola yamami pa mi bai kohe un shoko paso tabatin un shoko ei bandanan? Ora mi a yega pa mi kohe e shoko loke antan ta shoko ta un kini kini. Foral e uso di e sintinan, foral e bista. Y e oido mi ta kere ta haci e show con un para hopi special mes. Y compara cu otro bestia, foral para, cu e cerebro no ta asina avansa, toch bo ta wak cu un bestia relativamente chikito, cu tin un tremendo, laga mi bisa, uso den su bida, eficiencia.

Echt e por hasi hopi fel, hopi fuerte no. I tin e manera e clock tambe e ta o sea echt diferente zonido cu ya pa diferente Actuacion nan dame. Fora e rasp nos a echte nan ta echte sonidonan cu ta hopi fuerte.